Dumelang! Le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e, re a go bua ka selo sengwe se go teng Universal Partnership. Pele ga ke simolola mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona, Universal Partnership ke ha batho ba dira bokopano mme bokopano jo bo dirwa ke batho ba e leng gore ba mo maratong. Mo go botlhokwa Go supa gore bokopano jo ga se bokopano hela mme ke bokopano jo bo tshwanetseng go bitswa gote universal partnership e seng partnership hela ga godimo ga moo motho o tshwanetse gore a ba a supa dilo tse nne gore go kgone gote um kgang e ya universal partnership e teng selo sa ntlha ke gore batho ba ba tshwanetse go tsisa sengwe mo tirisanong ya bone sengwe se e kgona go nna madi e kgona go nna matsogo kana e kgona go nna boitseanape bongwe Ga ke e ga sekai, nna jaaka ke le mmueledi kana agente jaana, ke kgona gore ke bo ke le mo loratong le motho mongwe. Motho o a ba a bua gore o itse gore ke eng bonolo. Ke batla gore ke simolole kompone e ya gang. E be ke nna ke mo thusa ka dilo tsa molao mahala jalo. Ga go ntse jalo, ke a bo ke tsisitse boitseanape jame ke le agente. Ga e le gore o ne a ya go kopa thuso kwa agenteng ye nngwe, nka ba a duetse madi. Mo gongwe ga bobedi mo a tshwanetseng gore a go supe gore go to go na le universal partnership ke gore yone tiro ye e re e dirang e bo e re tswela mosola rothe ka bobedi. Go tswela mosola ga nka ga sekai ga e le gore motho o batla go reka tshimo ga a sena go reka tshimo yana a ba nthare bonolo we ka gore wena ga o bereke ke kopa gore o ye ko tshimong ke hirile batho gore ba phepagatse ebile e be re simolola go lema

sa boraro se se tshwantseng go supiwa ke gore e be re dira morokotso mo go teng profit mme morokotso o ga se madi hela mo gongwe e kgona go nna morokotso o o supang kgolo ya ditsame Ha ke ha sekai ke tswelela ka kgang ele ya motho o o dirileng kompone e ya ga re itse gore batho ba ba tshwereng diabe mo dikomponeng ba tebe ba hiwa dilo dingwe tse go teng di-dividends mme ga ba hiwa yalo e kgona gore e nne madi mme motho o a ba re ee nna sempheng madi um ke batla gore ke bo ke rekelwa ntlo ke kompone e be morokotso o o tswang mo di-dividentseng mo e nna one o duelang um ntlo ye mo komponeng ga go ntse jalo a ke re ntlo e mo leineng la gagwe ga e mo leineng la kompone mme ga e le mo leineng la gagwe yana go rela gore go nnile le koketso mo dilong tse e leng tsa gagwe kana nna motho a teng a bua gore o itse gore bonolo re mo botshelong mo go nthusitse ke ha kompone e go reketse koloi kana a dirisa madi mme a thusiwa ke kompone gore a nthekele koloi koloi e e supa gore le nna ditsame di di oketsegile e mo leineng la me ke tsamaya ke e kgweetsa gongwe le gongwe tota go supa hela gore ee go loga re ja morokotso mohugutso wa phata tsa rona ga bohelo mo go tshwantseng go supiwa ke gore go nnile le tumalano gare ga batho ba tumalano ye e kgona go nna e e papametseng kana e e abelelwang go lebilwe maitshwaro a batho Tumalano e e mapametseng go tewa ga batho ba ntse ga batshe e be ba re itse gore keng re dumalana gore re tsene mo tirong ya go nna yana gore re dire madi gore re itshetse gore re nne le koketsego mo matshelong a rona jalo jalo ba kgona gore ba bue ka molomo hela kana ba tsenye mo mokwalong mme e e abelelwang go lebilwe maitshwaro a batho go tlabe go lebiwa gore a mme ga motho o a ne a simolola go lema ko tshimong jaana a mme ga motho o a ne a dira kompone e ya gang jaana motho yo o buang gore ke ena a tsentseng di tsa gagwe le ene a o di tsentse ga nka kgona go supa gone gore ee a kompone e e dira ke nna ebile ne ke mo neela maele ke bua ka tsa molao magalagala boitshwaro jone le ene a dumalana ebile a tsamaisa jaaka ke ne ke mmoleletse gore molao wa a bua boitshwaro jong bo supa gore ke eng re tsentse sengwe rothe mo gongwe ha go ntse go tsweletse jalo ba lebelela gone gore a motho o ne a nnang ngathela sengwe Ga go ntse go diriwa madi ke ditiro tse o ngathela sengwe ga o ngathela sengwe yalo le gone o ya hela mo tseleng go supa gone gore re ne re le mo moonong o le mongwe hela moono e le gore re dira se re itshetsa re godisa malapa a rona jalo jalo mme ebile le e ja mehutso ya phata ya rona se sengwe se batho ba tshwanetseng go se itse ke gore gore universal partnership e nne teng ga go kgathalasege gore a batho ba ba nyetse batho ba sele ga e le gore nna ke nyetse um masego motho o ke reng ke dirile universal partnership le ene o nyetse thabo

Ke kgona gore ke go seka gore ke je bontha bongwe ja boswa ka gore boswa jo bo dirilwe ke eng ke mehutso ye mengwe ya phata ya me mme ga e le gore motho o o ne a nyalane ka nyalo ya tlhakanelo dithoto nna ke kgona gore ke bo ke hiwa bontha bongwe hela mo sephatong sa gagwe sa tlhakanelo dithoto A ke re re tlhaloganya gore kana batho ga ba nyalane ka tlhakanelo dithoto go reela gore sengwe le sengwe se kgaoganngwa ka bogare yo mongwe ke 50 percent o mongwe ke 50 percent ga ke kgona go supa yone kganye ya universal partnership gore gote ke tshwanetswe ke bokahe kana bontlha jo bokahe kgotlatshekelo e lebile gore Ke tsentse bokete jo bo kahe mo kgolong ye? Ba kgona gore e be ba re ke bo 10 percent, 20 percent, 50 percent, jalo jalo. Mme se ke tlabe ke tshwanela ke go ha bosupi go supa gore ke eng ke re ke batla 50 percent e seng 10 jalo jalo. Mme ebile Le bajaboswa ba me. Bajaboswa ba me ba na le teta ya gore ba sekise motho yo, ba re nnyaa. Ga o santse o le mo loratong le mme, o ne wa dira selo sengwe se go teng universal partnership, ka jalo re batla go ja boswa. Mme ebile ga e le gore ba supa tsone ditsetana tse di tlhokiwang tse, ba letlelelwa go ja boswa. Boja, go ja boswa jo e le gore ba ngatha gone ko mothong o ke tabeng ke dirile universal partnership le ene mme le motho o ke monyetseng le ene ka ga molaong o na le, le teta ya gore ga ke sa dira um mokwalo o wa wili ebile ke sa lebelele gore ke tribesman le lebeleleng um kgatiso e ke neng ka e dira ke bua ka tsone ditsamaiso tsa go ja boswa jalo jalo molao wa o na le teta ya go nna moja boswa wa me ebile ke moja boswa wa me ka tsamao ya molao ka jalo motho o ke monyetseng le ene o kgone gore a ye ko go yo kaga a wa tshela a o tlhokagetse a ba re ke batla gore o ngathele kana le ngathele mo bosweng ja gagwe ka ntlha ya gore mosadi wa me o ne a dirile selo se go teng universal partnership le motho yo mme potso e ke tlholang ke e botswa gantsi ke gore ga e le gore batho ba kgaogane ke lebaka le le kahe le le tshwanetseng gore le bo le letile pele ga motho a kare ke batla go hiwa sengwe ka ntlha ya universal partnership karabo ke gore mm, kgang nngwe le nngwe e, e lebelelwa ke kgotlatshekelo um go lebilwe dintlha tsa yone mme se nka se buang ke gore motho ga a ka ke a re a kgaogane dingwaga tse pedi kana tse tharo di sena go heta e be e le gona a tlang go kokota gore mphe bontha bongwe ee o ntse o emetseng o ntse o le kae gantsi um dikgotlatshekelo le molao di bua gore motho yo o robalang mo ditshwanelong tsa gagwe o kgona go siiwa ke nako jaanong go tshwanetse gore go lebelelwe gore wena kgang ya gago ke e ntseng jang Ke a itse ebile gore gantsi batho ba re nnyaya ga ke nyale motho o gore a se ka ja sepe mo go nna mme molao ke o wa go bolelela gore a o nyetse motho o ka go tlhoka go tlhakanela dithoto kana o ga wa monyala o kgona gore a baagi wa sengwe ke kgotlatshekelo mme yaka le utlwa ke bua le ga o nyalane le motho ko ntle ga go tlhakanela dithoto O kgona gore a bo a ya kgotlatshekelo a re ee ke tshwanetse gore ke hiwe sengwe ka ntlha ya kgannye ya universal partnership ga ke rialo ke a lo tlogela ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ye um ke kopa gore le tsenye maikutlo a lona ko tlase mo di-comment-eng ke lebogela thotloetso ya lona le ga le nna le tla go ntheetsa Ke kopa gore le rate le amogane molaetsa o e be le subscribe le tsa ntoloko gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha le kgone go bolelelwa le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law le a twitter at bw thinking law ko ke kgonang go tsenya ebile ke tsenya kgapetsa-kgapetsa dintlha dingwe tsa molao gale le gale ke lebogela thotloetso ya lona jaaka malatsi otlhe ke tla le bona mo kgatisong e tang go siame